Ez di te baştirîn diyarî xelat kem. Ez tu cara li beramberî Amonî direwal te nakem xatîn. Ez di vî peykerî digel xwe bem bi êmanet. Da ku ev şeve hawarî di xwe bigehîn me û bi xwe lava jê bikem.

Ez nizanim bû çi amin harîkariya min nake. Erê ma ez jî ne xudawendekim ji peristgeha wî. Xatîna min, eger bi xêra Amonî neboye, nûke tu li vî cihê hinde berz û bilind û xudan rêz nedibûyî. Nîher Amon bûye xatîna min. Tu bi ser hemî jînkê di Misirê ê xistî û kiriye serok û û xudan paye berz di navê Bes kuskê de. keban peyve tozê girtî. Seroka diya çi? Ev e tu çi dibêjî? Amunî ez tiya çavê di bendekî de kêm kirîm û min ew bend yê parê di xwe kirî û xwina berê xwe de te min jî gelek xweş min master danî. Ya baştir ew e ez deş seroka tiya koçikê û bajêrê berdem. Çimkî min çi daxwazî jê nekirîne bi tenê ew kurgoya xwe bidete min. Ez gelek awastiyayîm. Çenda seyr e. Erê tu bicî vê şikestinê hemî li dev xwe dibînî? Tu xwe dana vê kûçika mezinî û xwe dana Yuzersîfê bendî jî. Mafê mezin û xwe dana ye çawa bi vê dewsa reftarê gel bendê dixwe ken evî dibin dest. Erê tu bicî cihê xwe bi kar naînî xatîna min. Şîna tu viyan û hejê kirina xwe bûyî diyar bikey. Tu rast dê jî nabîtin miriv bîte evîndara bendekê xo. Çi pê nevêtin ew dê piya min ket û hew çi ca ne şêt ser pêçiya fermanêt min biket çinkî ew bend e û ez xuda nayî me. Ey amûnê mezin! Hêvîştek kem harî kariya min bike da ez bişême yo Zarsîfî. Eger te harî kariya min kir, Ez dê gelek diyariya bû te înim û dê rêjeka baş ya para dan me vêrê û dê jûra te gelek ciwan xemlînim. Pêdiviyel ser te tu bê jorê bi ciwantirîn şêwe bixemilînî. Paşî min agehdar ke.

Ez vîrê ra borîm dengê giriyawî hate guhê min. Ew bû çî dikete girî. Xêr e? Ez nizanim. Min nûke xwerinya dew, min cil û bergê twî jê diguhertîn. Belê bi hewl tena nabîtin. Çanda seyr e. Berê çend rojeka şîretkarê koçikê Yuzarsîf ez vîrê ra borî. Ewî destê xwe bi serî dayîne û ew bêdeng bû. Her kesê ke Yuzarsîf destê xwe pê dabîn texarê. Bêguman dê aram bît. Xatîna min li vê nîva şevê li vê lê çi diket? Çê bit xewa min ji wekî ya vî zarokî ve re vî bîtin.

Û demê ew tê te jor ve, tu dê her heft dergeha li wî girî. Û nabî tim pênc rengekî ku Xuda mînne jor ve. Tu tê gihiştî min çi got?

Amo ji tiştekî xirab diket. Erê ma dê nexweşiyekî bi ser me dahêt. Erê ji ber vê çendê ye. Gorê min kesîn bêdeng nabî.

Tu dizanî ku bendekî ji bendê dimin? Belê wesaya. Pêdiviyêr ser bendey li her cihekî û li her demekî bin fermanê dixwedanê dixwe bît.

Ka bêje min te çiş midvêtin? Min divê tu xwe bi dest min ve berdey. Ev e bo mawê çend sala ye hevjînê te baştirîn serederiya di gel min kirî. Her wasa baştirîn pileyê dayne min. Û tu nûke ha daxwaze ji min dikey da xiyanetê lê bikem? Min jî hemî gava hejîkirin û dilovaniya daye te. Ez gelek supasdarê hewa me xatîn Zileyxa. Belê pa pêşangekî nabîtin qerebuya başiyê. Xerabî û xiyanet bîtin. Divêtin tu qerebuwa başiyê di min ve bidey. Û di gel vê çendê?

Xwedê neketin erdî bihê me nivîsîn ji deh men pîsa. Lê pişiras be yo zersîf. Kesek nihêniya min û te nizanî. Eve tu çi dibêjî? Xwedayê min î ageha ser her tiştekî. Tu ji xwedawendî tirsî? Ez di nûke çarek em û di çavê tu yî girim. Ez dixwaza lêborînê ji te dikem Amûn. Ez siya neçar im vê çendê bikem. Û nuke kesek me nabînî tu zarsîf. Ez ji wî xwedayî tirsim ewê min bîn û tu ewê agihel ser hemî tişta. Her kesekê ji peykerê henê bitirsî. Bêguman kesekî xişîm û bêaqil e. Tu min danî xişîm û bêaqil? Ez şêm sedên wekî te li bin qîd xwe bi herişînim.

Ez ê guya xwe deme fermanê te û ez ê cêbecê kim bes pap mercekê eger çi serpêçî tê da nebin û ne zêdetir. Vêtin eswanekê bideme te da tu bi zevriya ser